Y mwy o amser dwi'n treulio yma, y mwyaf dwi'n rhyfeddu at ddiwylliant bwyd y wlad yma. Dwi rioed fel tafod i cwcio mor cwl a hynna. O Fukuoka.
Duzo!
I Kyoto. I Nara. Ac Osaka. Syth o'r stabal mewn i soy sos.
Mae'r ffordd mae pobl Japan yn dathlu cynnyrch a'r cariad maen nhw'n rhoi mewn i bob platiad yn disgleirio. Hug, hug! Oh! Dwi rili really difethu'r lle yma pan dwi'n gorau hedio yn ôl adra. Ond i orffan y trip yma mewn steil, dwi ar y ffordd i Tokyo. Yn ddinas fyd enwog am ei sy'n fwyd, mae yna dros 160,000 o fwytau i ddewis ohonyn nhw. Iawn, met!
Wow!
So amdani, e? Neu, fel maen nhw'n dweud yn Japan, Even colored.
Yes, fe ti ddi'n dalad.
Cwyson, even goro!
Yes! Yes!
Dwi wedi bod wrth y modd yn dysgu chydig o'r iaith tra dwi'n fod yma yn Japan. Ond nes i byth feddwl sa chdi'n medru dysgu Cymraeg yng nghanol Tokyo.
Beth yw dy hoff fwyd neu ddiod di? Dwi'n hoffi bara brith. Bwyd.
Yma'n Mhrifysgol Daito Bunka, mae'r Athro Takeshi Koike yn cynnal cyrsiau Cymraeg. Pwysa'n meddwl, ia? Ac ar ôl clywed bo fi'n dod i Japan, ma di cynnig bo fi'n helpu fy un o wersi cynta'r tymor. Ac o'n i methu deud na rili. Chris yn coleg, Tro cynta am bob dim, does? Helo!
Hei! Croeso! Iwrsgo! Neis gyfarfod chi! Sut da chi?
Da iawn. Da iawn! Da iawn, ie? Chris dwi, dwi'n chef o Gymru, a dwi wedi dod â rhywbeth bach i chi. Pica ar y Maen, cacan traddodiadol nôl o Gymru. A ma hwn yn hen rysáit nain fi, so dwi edrych mlaen i chi trio peth wedyn. Ocê ta, ma hyn yn mor cwl i fi, dwi roid y sgwennu ar y chalkboard o flaen. So y cynhwysion mewn picar a maen blawd. Blawd.
Blawd.
Blawd.
Sugoi, sugoi, clap, clap, clap! Nath Takeshi syrthio mewn cariad efo'r iaith pan yn astudio'n Llambed. Ac yn y coleg 'ma, mae'n cael gymaint o bobl a fedrith o i ddysgu iaith y nefoedd. Llefrith. Ac os fedra i fod rywfaint o help, a wedd ia! Iawn ta, dwi ddim yn siŵr sut i sillafu cyrainj. Beth fydd ar y gwers Cymraeg? Cy-y-r-t-s. Cyrainj. Cyraint. Waw!
Iawn ta, maen nhw'n dda iawn am ddysgu geiriau i fel bod nhw newydd ddechrau, ond o'n i rili eisiau gwybod faint oedden nhw'n gwybod am ddiwylliant Cymru. Mae mae'n gwybod am Gareth Bale. Gareth Bale, ie, Gareth Bale, legend. Dyn nhw'n abod unrhyw un enwog arall o Cymru? Like Adega. Waylaid Aeron?

Eniwe, mae'n grêt o le. Ocê, pica ar y maen to the rescue.
Ma'r menyn ma di bach yn galad. Sori met. Diolch. Diolch. Mmm.
Fel sa ti iawn? O, diolch o galon.
Fel sa ti iawn? Ond y bach sych o. Mae rhai myfyriwr yn hoffi... Mwy!
Ie! Let's go, let's go! I cose, i cose! Ta beth, sa Gwyn Tudur, teacher GCSE Cymraeg fi, byth yn coelio hyn, ie? Nes i ffeilio fo miserably.
Ac ar ôl blas cynta'r myfyrwyr o fwyd Cymru, Oedden nhw lot mwy chatty. Nagisa a dwi. Nagisa-san.
Nagisa. Yoshiko.
Dwi'n dod o Tokyo. Tokyo. O bre rwyt ti'n dod? Dwi'n dod o Caernarfon.
Caernarfon. Caernarfon. Da ni'n sgwrsio, a to beth, dwi'n kind o dysgu sut i siarad Cymraeg well.